Сәләм егет кызлар, гимназиябез укытучылары, тәрбиячеләре һәм Җиһан телестудиясенең барлык тамашачылары. Инде зарыгып көткән яңа ел бәйрәмнәрен дә күз ачып йомганчы үткәреп җибәрдек. Хәтта иске яңа елны да бергәләп каршы алдык. Ләкин бер дә боекмагыз. Көнчыгыш календаре буенча Яңа ел әле 4 нче февральдә гына килә. Димәк, барлык теләкләрегезне теләп бетерергә, дусларыгыз, туганнарыгыз белән кар бергәләп җыелышырга тагын бер мөмкинлек бар. Ә хәзер әйдәгез бергәләп гимназиябездә үткән Яңа ел бәйрәмнәренең иң күңелле мизгелләрен искә төшереп үтик.

Күккә кара, нәрсә сөйлисең алай? Йолдызлардан аялды күк карарында. Мин өчен килде анда, уф бәхемдә. Яңа ел дигән кыш бабай диясе. Кар кызы кортлыгырлы кая белмәсе. Кыскасы син хасылның дөньясы. Син яшәгән тормыш тормышка алмасы.

Бәйрәм итәм өстендә, без тилмерәбез башта. Күпме кирәк сезнең хәтле, кунабыз сезнең каршыда. Без сезне калдырмабыз үз юлда. Һәм бергә атлау киләчәк яңа елга.
Һәр кеше ел азагында үзенең эшчәнлегенә тормышына нәтиҗә ясый һәм киләчәккә максатлар куя. Безнең гимназиябездә дә яртыеллыкка нәтиҗәләр бардыр. Әйдәгез әле аның белән танышып китү өчен сүзне Гарипов Рамил Марат улына бирәбез. Хөрмәтле укучылар, менә безнең беренче яртыеллык үтеп тә китте. Чыннан да бу яртыеллыкта күп әйберләр эшләнелде һәм ул да безнең өчен үк уңышлы булды. Беренче чиратта безнең укучыларыбыз олимпиада күп итеп катнашып, Йөздән артык призлы урын алдылар муниципаль этабында. Сезгә инде без администрация тарафыннан беренче чиратта республика этапларында һәм Рәсәй этапларында да уңышлы чыгыш ясап һәм инде призлы җиңү урыннарына яуларга теләп калабыз. Икенчедән, хөрмәтле укучыларыбыз, безгә уку турында бер дә бер дә онытмаска кирәк, чөнки безнең төп эшебез уку. Һәм укыган вакытта безгә уку гына түгел, ә төрле кызыклы чараларда катнашырга, төрле кызыклы чараларны үзебезгә дә, үзегезгә дә үткәрергә кирәк. Шуның өчен укучылар сезнең һәм инде мәктәбебездә үз идарәсе эшләп килә һәм безнең Президентыбыз да бар. Менә Президентыбызга да һәм үз идарәгә Булышсагыз иде, күбрәк кызыклы чараларны үткәрергә һәм инде менә бу чараларны сез нинди булуын теләсәгез, сез аны үзегез дә эшләп эшләргә аласыз. Һәм өченче чиратта, хөрмәтле укучылар, беләсездер, безнең мәктәбебездә проект сессияләре бара. Һәм инде беренче проект сессия ул безнең бик үк уңышлы булмаса да, икенче проект сессиясенә сезгә уңышлар теләп калам, чөнки ул безнең февральнең ахырларында булачак. Һәм ул менә бу проектның сессияләрдә безнең төп максат, сезне, укучылар, менә бу фикерләү сәләтләрегезгә, фикерләү дәрәҗәсен югары итеп куерга һәм менә бу югары итеп максатларга ирешергә дип өйрәтергә. Шуның өчен, хөрмәтле укучылар, икенче яртыелыкта сезгә уңышлар теләп калам һәм инде бөтенегезгә дә чирек нәтиҗәләре яхшы булсын һәм инде килүче ОГЭ-ЕГЭ имтиханнары да яхшы булсын, сезгә безнең төп теләгебез шул булып кала.
Сәламәт тәндә, сәламәт рух, сәламәт акыл дигән Һәркемгә яхшы таныш гыйбарәне истә тотып, уналтынчы унҗиденче гыйнвар көннәрендә гимназия укучылары арасында чаңгы ярышы оештырылды. Без сезнең белән бүген барыбыз да чаңгы яратучылар гына җыелган. Чаңгыны җиңүче, чаңгыда җиңүчеләр генә, үз-үзләрен җиңүчеләр. Чаңгыны яратучылар, әйткәнемчә, кабатлап үткәнемчә. Хәзер без сезнең белән иң, иң яраткан урманыбызга, Нөркә урманына юл тотабыз. Андагы дистанцияне инде кайберләребез танышырга да өлгерде. Кайберебез дә әле гел дә күрмәде ул дистанцияне. Менә бүген инде танышып, күреп кайтабыз. Нөркә урманы буйлап иңгә, буйга салынган чаңгы юлларында җилдән җитез булып очтылар, таудан түбән дә тәгәрәделәр, тырыша-тырмаша, тауга да менделәр. Кыскасы, бар осталык тырышлыкларын куеп ярышты укучылар. Сәламнәр, кызлар! Менә сез иң беренче булып киттегез һәм инде Иң алдан килдегез. Котлыйм барыгызны да. Юллар авыр булдымы? Ничек булды? Шәп инде болай караганда. Бер дигән юллар дигән җиңел дә түгел, авыр да түгел инде. Шөгыльләнсәң барысы да була. Менә бик җилләнеп тора көннәр дә, бигрәк салкын. Нык авыр булмадымы?

Чаңгыны да яратам, йөзүне дә яратам. Спорт ул сәламәтлек. Һәр вакытта да сәламәт яшәү рәвешен сакларга кирәк. Ура! Әйбәт кенә килеп җиттеңме, Дусымбел? Әйе, әйбәт кенә килеп җиттем. Бу чаңгы ярышы миңа бик тә ошады. Чөнки беренчедән без урман белән дә таныштык, ә икенчедән үзебезнең сәламәтлекләребезне дә яхшырттык. Рәхмәт, бик зур итеп.
Син әдәбиятчы буларак, сиңа бер иҗади сорау бирәсе килә иде. Менә э, Тиякта бит инде чаңгы трассасы бар иде безнең һәм анда э, бөтен фонариклар белән, музыкалар белән яктыртылган э, иде. Бик матур иде. Э, бу трасса менә яңа гына төзеп яталар. Э, шушы трассаны син киләчәктә ничек итеп күрәсең, күз алыйсың? Моның ачкычын миңа Минемчә, бу дубликат якраз эшләргә э, кирәк. тагын да яңарачак Дәрескә һәм килгәч, үсәчәк кенә моны һәм монда җибәрәм дә дә монда шушындый каршы алам. Бу э, әйбәт бу. Моны алырга кирәк. социаль э, кичәләр Әйе, үткәрәчәкләр мин һәм шунда монда торам, бөтен әйе, э, сезнең 57 сораган халыклы сораган. и- Актаныштан, Тыяклардан да чын кешеләр йөрячәкләр һәм күңел ачачаклар дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур итеп, Сөмбел. Рәхмәт. Время ди.
Әмин, менә син э, бүтән мәктәптән килдең бит инде, әйеме? Ам, Менә анда да э, шушындый я- Спорт буенча ярышлар, төрле э, күңелле бергәләп чаралар үткәрәләр идеме?
Ам, Чаңгы чаралары булмады бездә, әмма ләкин э, бездә төрле мероприятиеләр булды, төрле конкурслар булды һәм э, спорт конкурслары да булды. Әмма шул чаңгы чарасы бездә булмады.

чаңгыда узышабыз. Спортны алай ук сөеп бетермим, ләкин ярышларда катнашканда беренчелекне бирмим. Менә бүген дә ярышта катнашканда авыррак булды, ләкин беренче булып килә алдым. Бүгенге чаңгы ярышы нык шәп булды инде. Киткәндә дүртенче санда киттем инде, килгәндә икенче булып килдем инде. Үзем белән инде теге доволен дисәм була. Чаңгыны да яратам, ә күбрәк күбрәк ну йөзүне ошатам инде. Мин э, үзем спорт белән 4 яшьтән берле шөгыльләнәм. Иң беренче инде мин бузга бастым, конькига. Шуннан соң мин хоккей спорты белән шөгыльләнә башладым. Шуннан соң телевизор карай-карай мине чаңгы Кызыктырына, кызыктыра башлады. Мин инде әни белән, әти белән көндә чаңгыга чыга башладым. Болай укытучым юк, мин көндә әти, әни белән чыгып, үзем шулай шуырга өйрәндем. Менә бүген дә гимназиядәге Нөркә урманында чаңгы шудым. Бик рәхәт трасса, бик уңайлы, э, менә күңел ачарга бик әйбәт һәм класс, классташлар, классташлар белән бергә сөйләшү, аралашу Бик әйбәт. Спорт кирәкме ул укучыларга? Ни өчен кирәк ул? Спорт кирәк, кирәк түгел дип әйтеп булмый, чөнки спорт ул сәламәтлек, спортта синең физик көчең ныгыта, ныгый, сәламәтлегең арта һәм инде кем спорт белән шөгыльләнә, шуның гомере дә озын була диләр. Укучыларга үрнәк күрсәтеп, өлкән абыйлар да нөркә юлларына чыккан иде бу көнне. Шул. Пенсия чыккач, йөри башладык менә чалбарда. Шул.
Көн саен урыйсызмы? Иң башта ялып кына йөрдем. Мәктәп ишек алдында кеше күрмәсен дип йөрдем. Особо. Аннан соң тегә тегендә лыжный базага бара башладым. Хәзер ялмай бит, рәхәтләнеп йөрим, иркенләп. Ялган юк. Көн саен чыгасызмы?

Хәзер рәхәтләнеп суга төшеп китәбез шул белән менә хәзер. Спорт кирәк инде алай. Кирәк, кирәк, спортта суга кирәк. Әйдәп төште, шулай. Әйдәп.
Озын-озак тәнәфестән соң кабат үз эшчәнлеген башлап җибәргән Җиһан студиясенең беренче чыгарылышы шуның белән тәмам. Без сезгә яхшы кәеф, укуларыгызда уңышлар, олимпиадада җиңүләр теләп калабыз. Пока-пока!